اسلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کرے سو سارے یوٹیوب فیملی ممبر صاحب ٹھیک ٹھاک ہو سن سارے فوجی تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ پیارا بھی لوگ رہنے شروع سلیم کھو کھیلا پاک ویلیج لائیو ویور تے امید ہے کہ تساں پیار محبت سا کو فل کریں دے بے فل دعاواں تواڈیاں فل تواڈیاں فٹ فاٹ تساں تندرست تے ماشاءاللہ اللہ پاک دے کرم نال تواڈی بہت مہربانی ساڈے تے بہت تا دلو تواڈے تے اساں خوش ہیں ایویں ساکوں پیار ڈیندی رکھو ایویں ساکوں محبت ڈیندی رکھو اساں تہاکوں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظارے تہاکوں ڈکھیندے رہوں خوبصورتی پیارے پیارے پیارا پیارا لیول تہاکوں ڈکھیندے رہوں اج دا ولاگ ماشاءاللہ پیارا کرینے شروع تساں ٹرین دی ویڈیو جیڑھا ہر ساتھیاں تہاکوں اساں ڈکھائی ہے تساں ماشاءاللہ اوندے تے بڑا پیار ڈتے بڑی سپورٹ کیتی ہے ایویں ساڈے بے بیک ویڈیو دے وی بے جتنے وی ساڈیاں ریلاں انہاں دے وی ساکوں پیار دیو سپورٹ کرو محبت دیو۔ عورتوں کوں اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دے نظارے ڈکھیندے رہو اے گرابرو سپیشل لسٹ اچ جتنی فل کوشش کریندے فل کوشش کریندے تہاکوں پیاریاں تے پیاریاں نویاں توں نویاں چیزاں ڈکھائیاں ونجن تے تساں ساڈی ویڈیو پوری واچ کیتی کرو سکپ نہ کیتی کرو تہاکوں تاں سمجھ لگسی ساڈی ولاگ دے وچ ساڈی ویڈیو دے وچ کیا چیز اے کیا چیز نی سلیم بھائی ڈکھیندا پیا لیکن ساڈی عرض تہاڈے کیتے ایہہ تہاڈے تہاڈے کوں ریکویسٹ اے خواہش اے ساڈی سبسکرائب کر چھوڑو جتنے وی دوست احباب بہن بھائی ساڈے چینل تے نویں ہن سبسکرائب کر چھوڑو فالو کر چھوڑو ہک تہاڈے سسکرائب کرن نال ساڈی زندگی بدل ویسی تہاڈے دل توں شکر گزار ہیں تے اج دا ماشاء اللہ پیارا ولاگ کرینے شروع سرائیکی کلچر دا نظارہ تہاکوں ڈکھینے پیارا جیاں اج ماشاء اللہ چل کے تہاکوں ماحول ڈکھینے اساں فی الحال تاں گھر کھڑے ہیں تے ٹائم وی واوا تھیندا پئے تے چلدے تہاکوں باہر دا نظارہ ڈکھینے پیارا جیاں جڑے رہو ساڈے چینل نال پیارے پیارے محبتاں ڈیتی رکھو سپورٹ کیتی رکھو ساکوں تے تہاکوں خوبصورت پیارے پیارے اساں اپنے پلیٹ فارم توں ولاگ ڈکھیندے رہوں پیارے پیارے اور سارے چینل نال جڑے رہے کرو پوری ویڈیو ڈیکھو سکپ نہ کرو تہاکوں اج دا نظارہ ویلکم ویور اساں ماشاءاللہ واپس آ گئے ہیں تے نال پڑوسیاں دے بنے اج برات ہے ماشاءاللہ ایک چھوٹا جہا یعنی کہ فنکشن ہے بڑا پیارا اے سامنے دولے دی گڈی آئی ہوئی ہے اے والی تے نال ایک کوسٹر آیا ہوا ہے سواریاں یعنی کہ لیڈیز وغیرہ گھن کے تے ایک کار ماشاءاللہ جو اے وی انہاں دی کھڑی ہے تھئی او پرلی سائیڈ تے ساڈا اپنا ٹائم باس کھڑا ہے تے کتا پور سادات والا تے ماشاءاللہ دولے دی گڈی ہے تے اللہ پاک ہر دی بیٹی دے نصیب چنگے کرے پیارے پیارے کرے تے ماشاءاللہ انہاں دا نا شادی ولی مائے چھوٹا جی فنکشن رکھا ہویا نے تے بڑا پیارا نظام ہے تے مزید تو کسا دکھا نہ سکتے تو کسا دکھا ہوا لیڈیز سن بہت زیادہ لیڈیز سن لیڈیز کہن دی والا اچھی کہن دی یعنی کہ پرائیویسی لیک کرنا اچھی گال نہیں ہوندی چلو کوئی گال نی ماشاءاللہ آپاں اپنے ولاگ دا آغاز شروع کرے نے ماشاءاللہ پیارا ولاگ ہے جڑے رہو سارے چینل نال دلے دی گڈی ہے پراں کیری بھی ہے نال اے بھی ہے تو کوئی اس سے اس سے موبائل اینگل کھڑائی کھڑے ٹرین آندی پے بھی بن ٹرین آندی پے تو کو ٹرین دا نظارہ چیک کروینے جڑے رہو سارے چینل نال پیاری پیاری محبتاں ڈتیاں کرو چینل سارا شیئر کیتی ہے کرو سپورٹ کیتی کرو فالو کیتا کرو سبسکرائب کیتا کرو بیل آئکن گھنٹی پریس کر چھوڑی کرو کیونکہ تو کو آمن والی ہر نوٹیفیکیشن ساری ملتی رہا سی سریکی کلچر دی خوبصورتی یہ ویور دے دے پہ بنا ٹرین میں دی پئی ہے یہ سامان لے کے میں دی پہ ٹرین ویور تلے گرینری ہے ساری بڑی پیاری پیاری گرینری ہے سارا سبز ہے لیول دا تے سامنے ٹرین ویندی پی ساری تے ایڈو ماشاءاللہ دولے دی گڈی لگی ہوئی ہے بڑا پیارا نظام ہے بڑا پیارا ماحول بنا ہویا ہے جڑے رہو سارے چینل نال پیارا پیارا محبت پیارے پیارے محبتاں والے کمنٹ کیتی ہو سارے چینل دی سرائیکی کلچر دی خوبصورتی تاکو دکھائی ہو تے ایڈو ماشاءاللہ بابے ہوری ویندے پین گھاس وڈ کے ایڈے دے پین بیل گاڑی گھن کے ویندے پین تے گھاس لڈی ویندے اپنے جانوراں دا نال ہمسایہ پڑوسی ہے بابے ہوری چلو ماشاءاللہ ہر بندہ اپنی زندگی راوے خوش راوے جتھے راوے آباد راوے محبتہ تساں ونڈیو سارے نال تو کو پیارے پیارے اگاں کمنٹ کرینے پیارا پیارا مال تو کو اگاں دا دکھینے اے ویور ماشاءاللہ اگاں اپا چل دے چل دے آ گئے ہیں پھاٹک دے تے اے ہے اپنا پھاٹک تے ماشاءاللہ جڑے رہو پیارے پیارے چینل نال سلیم کھوکھے اللہ پاک ویلیج لائیو اے اپنڑاں ریلوے پٹڑی ہن پچھے ایک ٹرین دا حادثہ تھیا تکو اساں اس ویڈیو تے ڈکھا ہے ٹرین حادثہ تھیا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں پٹڑیاں ویور بیدے پہ وینا اتھو کن ٹرین لہ چکی ہے چلے یعنی کہ وہ اگاں سٹیشن ہے سدھا سامنے سٹیشن ہے سٹیشن دے لکھی ہے ٹرین اے ریلوے پھاٹا کے مین پھاٹا دکھاون دا کوئی مطلب ہے کہ ہن چھوٹیاں چھوٹیاں پٹڑیاں ریلوے دیاں تے محبت ڈتی ہاؤ ساڈے چینل تے جیویں پہلے محبت ڈیندے پے وے ہن وی ایویں محبت ڈتی ہاؤ تے تاکو اساں پیارا پیارا سرائیکی کلچر دے نظارے تاکو ڈکھیندے ہاؤ پیارا پیارا ماحول تاکو ڈکھیندے ہاؤ جڑے رہو اس بھرا نال ماحول ڈکھینے ہیلپ تہاڈی ہیلپ چاہیدی ہے ہیلپ نال اساں تہاڈی ہیلپ ہو سی تے اساں اسے اور جڑے رہو ساڈے چینل تاکو پیارا پیارا اج دا ماحول ڈکھینے سلیم کوکیالہ پاک ولیج لائیو

ساگ دا موسم ہے لوگاں نے ساگ بیجے ہوئے ہیں سارے سارے گاؤں دا ساگ بڑی خوبصورتی ہے سارا لیول ہے ساگ دا خوبصورت ماحول ہے تے اس گلو لوگاں نے ساگ بہت زیادہ بیجے ہوئے ہیں کیونکہ گھاس دے وچ ساگ ہوندے ہیں ساگ وال لوگ عوام نے بہت زیادہ بیج کے رکھا ہے سارے سامنے گرینری ہری بھری فصل ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا خوبصورتی ہے